Lê rewşa Rojava cuda bû ji ber me gelê Rojava bi piştgiriya gelê Kurdistanî li hemû cîhanê, li Ewropa, li dewletê Skandinavî ji vê şoreşê re, ji vî gelî re karî bû nûnertiya xwe bike, nûnertiya şoreşa xwe bike. Ev serê du sal e gelê me li gelê me yê Kurdistanî li Ewropa, li Elmanya, li dewletê Skandinavî Piştgiriyek pir mezin ji me re kiriye ji hemû alî de, ji alî tendirustî de, ji alî xwarinê de, ji alî kona de, ji alî ji hemû ji hemû beşê jiyanê de alîkariya me dike. Wek hêv heyva sor a heyva sor a Kurdistanî ku gelê me yê Kurdistanî îro baweriyek mezin danê em spasiya heyva sor a Kurdistanî dikin. Rastî ciyê rêz û hirmetê ye, ciyê teqdîrê ye

kir ji piştgiriya Perxwedana Kobanê re bi ji her ji her alî de ji alî tenduristî de ji alî di xwarinê de ji alî çeka de her alî de giya tevî piştgiriya wê ser milyonê dolara euro derbas kir ev e ciyê rêz û îhtîramê ye ev ya gavik dîrokî ye ji heyva sora Kurdistanî re û ji gelê me yê Kurdistanî re di dîroka şoreşa Rojava de hat nivîsandin

Wekî din jî di dema bûyerên Şingalê de destpêkê wek alîkarîke lezgîn du sed hezar euro xirac me re şiyandin. Ev xirac jî wisa ne. Em bêjin pêncî ton şekir, pêncî ton birinc, du ton ça, nêzî deh hezar mitro qumaş, nêzî bîst hezar çekên jina, Wekî din jî ji bo kampê pêncî hezar euroyê dî jî ewa jî şiyand bû wek alîkarî ji wara ema nîzî çend roja me xwarina kampê de sibeh nîro êvar. Wekî din jî me cejna qurbanê de ji ware jî vî buhayî me ji wara qurbanî şiyandin. Ji milê dî ve gerek alîkarî ji bo astanikdara şiyandin yanî em bêjin alavên girêdayî astanikdara wek kursiyê

Doşek ji me reh narîne, nivîn ji me reh narîne, mirabis ji me reh nariye, xwarin ji me reh nariye. Cuwa mêrên texsîr nekirîne Rebbil Alemîn alîkariya wan jî bike. Ew Rebbil Alemîn binecihînin û biwefiqînin û dayên wan û guhdara bike. Çadir çadir kê şewer aniye? Hay baş. Spas.

Sittirînê, heyva sor jî ma re texsîr neke yê, xwarin dana ma, civîk dana ma, çadir dana ma. Xwedê em ji em ji zehmetê deranî. Ez sipas dibêjim heyva sor bizdanê. Ez Kawa Dêrik, endamê Tevgera Demokratîk Azad a Êzidî ya tev de di vê dê rêveberiya Kampa Newroz de em cê xwe digirin. Ji bo îşsaziyê ku ji me re alîkarî kirine em gelekî spasiya xwe ji wan re dine diyarkirin. Taybetî heyva sora Kurdistanî Kêfxweş in ku ev tiştê hene îro ku bûne desteyekî mezin ji bo gelê me Êzîdî û tu ser ji me re diqedimî hene ji ber ku gelê me bi rastî jî mihtac e vê tiştê ku hemû kes xwedî lê derkeve lê bi taybetî ev saziyê ku hatine ji me re gelek tişt anîne em wanan spasiyê xwe dime diyar kirin ser navê kampê ji vana gelek çadir sê sed çadir zêdetir ji me re ayîne teslîmî kampê kirine û îro gelê me jî tê de ye di aliyî di derwekeyî tira alîkariyê madî anîne him ji bo vê dê him ji bo çiyayê Şingalê.

Weke Rêvebirî yanî tiştê ku pêwîstiyê ku heyva sorê Kurdistanê yanî anî teslîm kir ragihand. Ji bo wê jî em spas dikin. Ev du sal in alîkarî ji bo weke heyva sora Kurdistanê didê kantona Cizîrê. Weke herî dawî jî ev mehekê weke Kobanê, Efrînê. Di va aliya de alîkarî didê va ciya de jî li gorî pêdiviyê ku pêwîst dibê bi qasî qeweta xwe alîkarî didê û ji bo kampa Newrozê jî weke dema ew qirkirina ser Şengalê hate meşandin ji hingî ve jî gorî qeweta xwe Alîkarî dide vê kampê penaberê Kampa Newroz di mijarê pêwîstiyên zaroka de ê jina de ê giştî de weke xwarin, weke cilxwekirin û weke tenduristî di van mijara de li gorî qeweta xwe alîkarî da ji bo wê jî em spas dikin lê belê ev jî ne bes e têrî nake. Ez Doktor Ehmed Şêxmûs, endamê Heyva Sora Kurd a bajarê Dêrikê me û yek ji endamê Rêveberiya Kampa Newroz im. Em jî wek Heyva Sora Kurd li vê dê em spasiya Heyva Sora Kurdistanê dikin ku ji roja destpêkê de û heta niha alîkarî ji me qut nekirine. Çi di warê tenduristiyê de, çi di warê aborî de,

weke erzaqan e, weke dermanan e. Wek em dizanin ev alîkariya hinî bêhtir ji bo xelkê me yê Şingalê bû. Şandeka gelek mezin şandin. Gelek ji wê şandê, ji wê alîkariyê li miletê me yê Şingalê, di hundirê Şingalê de hat belavkirin û şandek jê hate qempa me Newrozê. Ev tiştê ku me ji dest wa girtîn, tiştê gelek baş bûn û gelek balkêş bûn. Di cîna de di kampaya Newroz de di bûyera Şingalê de karek pir giran, karek pir mezin kir ji alî teqdîma wê, ji alî alîkariya, ji alî ambulansa de, seyarê es'afê de, ji alî tirê ke xwarinê çeka ji kampaya Newrozê de Şingalê re ser ser sêzdeh çardeh tir mercan di wê bûyerê di wê demê de

Ew çûya çûya Şingalê heta niha deh lorî ji bavê heyva sora Kurdistana Elmanya xestine çûya Şingalê û îro jî hatine vê dirê harîkarî kirina ji ber îda Qurbanê îda mezin. Hê zanê miletê ma hemî îxsîra û mihacira jê nayê Qurbana bikujên û xêra îdê çê bikan ji amê pê teberî bûna û amê xêra îdê ji ba xwedîna wan. Alê dî jî ez gelekî razî me eşwan. Îro wextê iş Elmanya heyva sora Kurdistana Elmanya em êzidîş bîr nekirîn û xatî kampa Newroz û miseada êzidîyê dime kirî xelkê Şingalê û miseada êzidîyê çûya Şingalê kirî deh lorî hîn hatin serê çûya Şingalê ji wan êzidîyan ra mala wan hezar carî ava.

Heyva Sora Kurdistanê alîkariya ku bi me re kirî destpêkê bijmilê derman ve yanî ev nîzî du sala ye nîzî nîzî du sed ton derman ji me re şiyandiye ev dermane li milet hate belavkirin kesê feqîr kesê astengidar kesê penaber yani ew derman di gor me nîzî gihîştiye nîzî sê sed hezar kes heta anî anam diştexilin ji bilî wê gelek alav ji bo xesta ji me re şiyandin em bêjin ji milê cîra hava ji milê teknîkê misteşifa

Musteşfa Afrîn li Efrînê ewana jî heyva sora Kurdistanê alavê wê dermanê hemî tiştê nakê ewa ji me rişiyand. Hindurê du sala de nêzî pêncî û pênc ambulansa derbasî rojava kirin li kantona Kobanê û Cezîrê û Efrînê. Wekî din jî nêzî neh berada beradê ê ji bo dermana ew jî erebe ne ewa jî ji me re derbas kirin. Wekî dîn jî tir tirê ku em alîkariyê pê belav dikin ewa jî tirek ji me re derbas kir. Vê dawî jî heşt ambulans ji me re derbas kirin û sê tir cil ji me re anîn. Ewa jî heyva sora Kurdistanê û alîkariya saziya civaka îslamî a Kurdî ewanayî ji me re şiyand. Heyvasora Kurdistanê otuz u bir Ekîm de yüz bin euro değerînde hazır yiyeceği Kobanî de kalan sivîllere gönderdi. Gelê Roja bi navê Gelê Rojava bi navê penaberê ku hatî Bakur em Heyvasora Kurdistanê gelekî spas dikin. Vaye du sal me di çemberê dijmin de gelê Kurd dima. Her çar haliyê Kurdistanê di her çar haliyê Kobanê Di çembera çeteyê DAIŞ de bûn. Lê hemanî hîva sor e Kurdî em bi tenê nehiştin. Çi ji pêdiviyê jiyanî, çi ji halî çadiran de, ji halî derman de, ji halî melzemeyê tibî de, em ambulansan de ev gelek tişt ji me re şandin. Em em bi navê Rojava em gelekî wana spas dikin û ez dibêjim bira ewna pir rehet bin. Tiştê ku ewna dişînin

Cihê rêz û îhtîramên, çi mesîhî bin, îslamî bin, yezîdî bin, em di we ji wan re dibêjin şoreş berdewam e, berxwedan berdewam e, em bêhêvîn in, em ji wan dixwazin ew jî tevlî berdewamiya wan di vê şoreşê de berdewam bike, berdewamiya wan dewam bike ke ew nerînê wan, nerînî netewîn in. Kurdistanîn in ne heremîn in. Em spasiya heyva sora kurdî dikin ku. Doktor Ciwan Mistefa, Berpirsyarê Nexweşxaneya Roj Bajarê Serêkanî yê Rojavayê Kurdistan. Hemî der cihê dinyayê de di hemî rewşên xirab de li ku derê dibê bira bibê. Dema ku di di Başûrê Efrîqya de, di Asya de cî ku were xira dibû, bajaran were wêran dibû, rewşek. Tenduristî giran çêdibû, yekser xaça sora navnetewî derbasî wê herêmê dibû û imkaniyetên xwe tev de dixide xizmeta wî miletî de. Lê mixabin ev zêdetir hî du sal û nîv sê sal e miletê me vê êşê dikişînê, vê zor û zehmetiyê dikişînê, me tiştek navê wê xaça sor me ser xaka xwe nedîtiye, me di nav miletê xwe de nedîtiye. Saziyên hebûn, saziyek wek heyva sora Kurdistanê bi hemî imkaniyetên xwe Ji rojên destpêk heya îro jî îmkaniyata ji me re pêş dikevî. Dermana ji me dişînî. Rast e astengî hene, caran ji me dişînê nagihê me. Netîca bîrokratiya navnetewî dewletin hene nahêlin avaya derbasî ca me bibê. Riyên gelekî zor zehmet re tê. Lê cardî jî li gor îmkaniyatê wê neke li gor tişê ku em jê hêvî dikin îmkaniyatin derfetin caran derbasî ca me dibên û digihîn destê me. Ji wan derman hene, alavên tenduristiyê hene. Çend care jî wek kesayetên textor jî hatin dirîya heyva sora Kurdistanê re. Aveya jî em dirîya vê reportajê spasîya hemî kesên ku alîkarî dane miletê Rojavayê Kurdistan. Hemîda Ferman, Rêvebirîya Munezema Rojava, Em ji bo heyva sora Kurdistanî, Em spasiya wan dikin ji ber di vê şert û mercê giran de ê ku xwedî li Rojava derket ew bûn. Gelek alîkarî bi Rojava re kirin. Destpêkê kon ji me re şandin. Ew konê ku niha me li Kampa Newroz danî ye konê wan e. Sê sitcom ji me re şandin, me destpêkê di ew danîn. Dûr yanî anha di vê çikê de jî ji mer şekir şandin, birinc şandin, arîkarî gelek mer kirin, cil şandin. Yanî arîkariya wan ji a her kesî bêtir bû. Li munezemeyê xwedî derketin, li rojava xwedî derketin. Em spasiya wan dikin û em ji wan dibêjin saeta we xweş. Û heta niha jî kê ew arîkariyê mer dikin. Anha haziriyê wan hene alîkariyê gelkî merg dikin û hîn jî ji merg dişînin û em hêvî dikin her kes ê ku Ez Himber Hesen im, Hevserokê Rêxistina Rojava a Alîkarî û Pêşxistinê. Rêxistinek sivîl e, civakî ye, serbixwe ye. Karê me ji destpêkê di mirovahî ye, alîkariya xelkê penaber e û xelkê xizanê yê feqîr e. Belê a yekemîn bû a bi bangewaziya me guhdar kir û xwedî li me derket ew heyva Sora Kurdistanê bû. Heyva Sora Kurdistanê bi me re bû alîkar zêdeyî carekê. Alîkariya erzaqa kir, alîkarî bi bettaniya bi me re kir, alîkarî bi esfinca kir, alîkarî bi derman û bi îlaj bi tiştê tenduristî kir, alîkarî bi texta kir, bi cîhazê tenduristî ji bo xestexana, misteşfeyata pir alîkarî kir. û ji derveyî vagişa jî alîkarî bi ambulansa kir hejmarek gelkî pir û zêde bi bayê milyona pere ambulans û erebe jî şandin ew erebe jî berradin erebê berrad êk ji bo dermana îşa tişta ji bajarkî bibe bajarkî xera nebe û piştî wêna jî xwedî her meh her dema gideriyê alîkariyê vedibû Navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de wan jî alîkariyê rê dikir û xwedî derdiketin li Rojava. Heta konê gime li Kampa Newroz vegirtin sê sit kon ew alîkarî ji heyva sora Kurdistanê bû. Piştî êrîş ser Şengalê derket bû alîkar bi Kampa Newroz re bi alîkarîkê pir baş û ne tenê bi Kampa Newroz re bi Şengalê bi xwe re jî alîkarî kir. Me jî wek Rêxistina Rojava di riya me re me ew alîkarîkarî bû bi giyan da Çiyayê Şingalê navinda me li wir bû. Ev heyva sora Kurdistanê bi rastî rojê cejna qurbanê, qurbanî dan hev qeysemalên feqîr, xizan û kesê bi hacet bi xwarin roja cejnê bi goşt kirin tişkî ne ne hindike. Tişkî pir giranbiha ye. Ana vê dema talî de jî pir erebe û tir şandin, birinc bû, şekir bû, çayê bû, hacatê jina bûn, cil bûn, cilê hindir bûn, tirmizê avê bûn, em ê bêjin çi tiştêk hat xwestin Gopal bûn, ew kursiyê ê estendara bûn, ê kesê gi nexweşê nikare bimeşe, pir bû alîkar û vê rewşa dawiyê de bi ko li Kobanê jî xwedî derket pir alîkarî Alîkarî Glezgîn, Mirovahî ji Kobanê jê şand û ez bawer im alîkariya wan ti carî nayê ji bîr kirin û em gelkî ji wan memnûn in û em wan spas dikin. Em serkeftinê ji wan û karên wan dixwazin û em bêjin gerek her kes wek heyva sora Kurdistanê bike ji Rojavayê û xwedî li me derkeve.

Tora Kurdistan dikin, weke hûn bînin erzaq anîna û hinek cil û bergir anîna. Hêvîke me heye ev ev munezematê me ev rêxiraweyê he hemû jî hemû cewak in. Hinekî welay va penebera şeperze bûye. Em navê îdarê dibêjin dibêjin spasiya heyva sora.